Nilqakom għal din il-podcast tal-lum, il-podcast tal-lum mal-ħuli, iddiskutejna l-esperjenzi tiegħu kif ukoll il-ħsieb ta' wara l-esperjenzi li għadda minnu. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nirringrazzjak tal-li l-għajt l-istedina tiegħi. Eh, kif dħalt f'dan is-suġġett hekk. L-ewwel nett nirringrazzja lilek talli jogħġbok tilqani fil-programm tiegħek f'dan il-podcast u ifhemni jekk mill-ftit li segwejtek għax għadek tibda u rajt naqa suġġetti li tħobb taqbad ifhimni paranormal mhux ma joġobnix jew ma nemminx fih, però jien ftit ċettiku. U nista' ngħidlek għal xiex ġifieri. Kif tkellimna aktar qabel, li kieku hawn l-erwieħ minn meta l-uman bida jeżisti u r-ruħ tiegħu saret tidher għal argument, kieku kull pass li tagħmel ħa taħbad ġar ruħ. Ġifieri iktar nemmen li tista' teżisti ħajja aljena, milli ruħ tidher. M'għedtx ngħidlek x'isir wara l-mewt għax għadni ma mitx għax jien ma naf il-Ħadd li miet u reġa' ġie lura. Dawk li kelli għal qalbi u telqu qatt ma ġew jieħdu drink miegħi, unfortunately. Però fl-istess waqt kelli esperjenzi f'ħajti li kont fi programm eh, barra minn Malta, konnet nixbdu programm kien jismu l-Oskur. U kelli ċertu esperjenzi li xorta nibqa' ngħid ma kienu, però ma nistax nispjegom. Ma nistax nispjegom. Eh, jekk nista' nsemmi waħda mill-episodji li kellna, ehm, parti mill-programm kienet li ninfirxu eh, tnejn tnejn u morru ġa postijiet li nażlu aħna ngħidu aħna l-lejla ħanqattaw il-lejlaw. U nsir tajt ma kellna cameraman magħna u aħna kellna żewġ kameras li li nġorru aħna nifilmjaw aħna li qed naraw. Pal GoPro. Mhux kienet bin-night vision u hekk ġifieri kienet iktar naqra eh, ovvjament konna majkjati u kull ma kien hemm f'dan il-building partikolari li għax kienet bħal challenge tipo Waqt il-ġurnata konna għaddejjin minn post u kulħadd isib post fejn ħa jqatta' l-lejl. Allura jien kont jiena ma' ħabib tiegħi Edwin u l-cameraman kmin sejr la żballa naf Chris saqqas drub wieħed minnhom kien. U basically Edwin kien għadu konna għandna dħalna ġedha l-post, lajna fuq, kien building antik ta' żmien il-gwerra. Ehm, u xem minnhom jien rrid nieħu sigaret break. U ovvjament qudiem il-kamera mhux ħadd pejjeb. Allura il-kamera minn qalli minn ħanejlek x'tagħmel. Oqgħod isajd żomm li id-dawl l-LEDs. Ħalli jiena nżomm l-Edwin jgħidilna daqsxejn fuq dan il-building kif sibtuħ, eċetera, eċetera. U jien niftakar Int f'ħajtek relax, kien hemm koxxa ta' bieb, il-bieb ma kienx hemm, just kien hemm kamra ma tinfeta' li mkien, serraħt idi hekk miegħu bis-search light hawn, hawn bil-LED, u qed ippejjep sigarett off camera. U f'daqqa waħda dejt nieħu pjaċir nisma' l-Edwin għax bida jiddeskrivi l-post eżatt kif kont nagħmilha jiena kieku. U fl-istess ħin, tal-bliħ men, għadni niftakar għajsa ġrat illum. Xi ħadd qed ikellimni ġew dnejja. Ġifieri qed ikellimni ma mhux kif qed nitkellem jiena miegħek. Ehm, whispering b'lingwa li ma fimx. Ġifieri tgħidix kienet Pollak, kienet Ġermaniż, kienx Kolombjan ma nafx. U għalli xi ħaġa ftit ta' ġifieri forsi kien hemm

U qed ngħid nispjegalhom ġara u dak il-ħin l-ieħor xal it-torċ, jien xalt it-torċ, induru hekk mad-dawra kollha kien building kbir allura tinduna kemm xi ħadd tisma' xi ħaġa. Fuq l-awdjo nqabad? Eh, le, le, le, ma nqabadx. Ma nqabadx. Ngħidlek literalment jiena waħda mill-patti li għamilt qabel tlajt dan il-programm li jekk jiena mhux ħan irrexta, mhux ħan ngħidlek Qed narek jew rajtek jew għax il-kejtu meter immarka veru. Jien qed ngħidlek xi smajt. U fis-sakra ma konċ, għajjien ma konċ, ma bdejx nimmaġi l-affarijiet xej. Dak il-ħin kull ma minna, mela dorna jek mal-kamra, mal-din saħol li konna ġafija, u ndurġa din il-kamra jek bit-torċ, bit-torċ li kelli tiegħi personali, u kull ma nara section mill-kamra jisa maħruqa. Xi ħaġa forsi qabdet hemm ġew jew ħarquha, ġifieri l-ħajt iswed. Però s-saqaf magħluq, twieqi ma kienx fiha ġast litteralment kamra. Ġifieri ma kien hemm ħadd. Ġifieri ma nistax nispjega x'kien hemm. Is-Sedwin kien għadu kemm qal li dan huwa building li sar bla bla bla għamel naqa' riċerka tiegħu hekk. Ehm, U kien naħseb xi sptar għas-suldati xi ħaġa hekk ta' dak iż-żmien. Tal-gwerra ġi. Ta' żmien eh, eh, in-Nazi dak iż-żmien. U xej, dak il-ħin ma sibna xejn. Dik li ġrat li dak il-ħin u ġraw aktar stejjer kemm domtem li jien ma stajx nispjega, ġifieri ehm, kelli opportunitajiet li nqatta ħin twil waħdi bil-kamera fidi ġa ċimiterju kelli kejtu miter u hekk Orrejt il-K2 meter jimmarka ma jina li billi jixalu l-botus tal-K2 meter ma jfissirx. Njem xaħġa. I mean, ġili konna post li ċelinġajna li jkunem xaħġa ta' mill-ek sinjal. Ah, Pero kif kontet najlek. Ma xtiqx immur naħli l-ħin tiegħi ehm, fuq paranormal għax kieku l-ek li namlu ħafna iktar minn episodju. Pero darba intqajt ma' bniedem. Jaħdem il-belt fil-catering. U dawk kienu jibdlu meta pereżempju jgħidlu ħammur sa toilet jibdlu l-ieħor fimta. U kienu kien hemm wieħed mar it-toilet u kif fetaħ il-bieb qallu għaw jien. Għala il-bieb dak u mar ikompli fil-kċina. U kif mar fil-kċina sa pil sieħbu hemm qallu inti ma kontx it-toilet. U reġa' mar fetaħ il-bieb u ma kien hemm ħadd. Mhm. U reġa' ġratlu darba oħra l-istess ħaġa.

Ma kujsu kif naqbad ngħidlek. Kulħadd xi darba waħra jisu jkollu xi storja. Stramma. Stejjer, naf għandi ħafna, qed ngħidlek, għalhekk ma nixtiex naqbad paranormal, għax hemm ħafna affarijiet li ma nistax nispjegom. Għalhekk kieku jkollok tajli fuq xti titkellem paranormal jew ħajja oħra barra minn did-dinja. Jien ma nafx ħajġri meta mmut jien. Jekk kienx nitwielet f'annimali, jekk ħa hux ħa niġi f'ġisem ieħor, persuna oħra, jekk ħa morx ngħix fuq pjaneta ieħor, jew inkella kif naħseb il-loġika tajli mit difnuk u daqshekk. U daqshekk. Ma nerġa' ngħidlek. Ma jistax ngħidlek kammut illum u nerġa' niġi għada, u kieku ngħidlek ġaraw. Meta mort viral fuq il-video tal-UFO. Mela, Ħafna jgħidulek UFO, UFO, UFO, ħafna nies jgħidulek għax UFO huwa dak il-classic platt itir, UFO huwa an unidentified flying object. Ġifieri jista' jkun ajruplan li ma tarfux għax huwa mhux identifikat. Jiena basically nħobb immur nimxi, jien noqgħod iż-Żurrieq u hemmhekk hemm ħafna qalb in-natura li hu affarijiet hekk fil-miftuħ. Darba minnhom ġej kienu għad il-ħin għadu l-ħin naħseb xi sitta u nofs ta' flaxija. U ġej f'din il-fetħa, ġifieri hawn siġa l-hawn, siġa l-hemm kien hemm xi razzett naħseb fuq din in-naħa. U hekk minn faċċata kien l-ajru kien sabiħ. U qed nara din l-istilla partikolari brajt ħafna hekk fis-sema. U jiena waqt li nkun miexi jkolli l-mobile mqabbad mal-headphones u nkun qed nisma' xi ħaġa biex żomm li kumpanija waqt il-mixja. Però dak il-ħin din l-istilla hekk partikolari serqit li għajnejja. U bdejt nara jisa tiċċaqlaq. Ġejja, ġejja, I mean ġejja, miexja. U waqaft, waqaft li kont qed nisma'. Bdejt nħares lejja, nipprova li fl-istess kien nidħol fuq il-kamera, nipprova nixbita u fdil. Daqqa waħda din l-istiller nixxili naqbada fimni bil-mobile. Ma kellix xi kamera waw. U tidher differenti mill-mobile għal-realtà. Eżatt, imma tant kienet brajt li għal-kem kien il-mobile u d-zoom jgħid naqra d-deret Tgħid li setgħet kienet kometa, setgħet kienet satellita, però eh, nkonna common sense. Kometa għaddietu daqshekk ehm, satellita dejja dritta. 13 sekonda, 14 sekonda. Però dan il-filmat wieħed jista' jidħol fuq il-social media tiegħi u jsibu hemm. Nuru klip. Dam aktar minn minuta kmin jissejjer żball. U litteralment di hemm ħafna interpretaw ħażina x'hemm stilla vera. Hemm minnhom ħafna minn dawn kalli jagħmlu l-intervisti dwar dan il-filmat eh, kwotaw li kien hemm tnejn. Ma jien fil-verità wieħed rajt l-oħra stilla kienet imma li qbad jien litteralment immaġina hawnhekk hawn l-istilla u dal qed nara jien di ġitaw. Niżlet l-isfel. Daret 'l hawn, daret dawra tond, u f'daqqa waħda żiedet l-ispidu tara telgħet 'il fuq. U dam, mhux mhux ftit sekondi, letteralment, u dak l-ispid, men, ma naħsibx li satellita għata dib dak l-ispid. Għax, wow kienet, wow, wow, wow, men. X'kienet is-sena eżatt? Eh, sena naħseb sena l-oħra, kien ispar, jew sena l-oħra jew ta' qabel, ma iktar ngħidlek is-sena l-oħra. Għax kont rajt il-filmat tkun batlek messaġġ. Litteralment jien fajta l-ewwel ħaġa li għamilt mute jajta. Għax ah. dak il-ħin. Eh, tant bdejt nieħu pjaċir, ġejt isni tifhem li jara t-tojst. Il-ħannin qed tifhem, allura mbagħad peress li tfajta fuq social media, mbagħad bad f'daqqa waħda marret viral di. Ehm, ħafna bdew iċemplu li jieħdu li intervisti live tal-aħbarijiet, minn dak l-istazzjon, minn dak l-istazzjon. Għawat tara, kien hemm min ċajta fuqa li eh, waslu affarijiet bħal dawn. Ejjew ngħidu li qegħdin waħidna. Ġa dal-univers. Issa l-univers, l-univers mhux tħares 'il fuq u tgħid kemm hu kbir, l-univers huwa infinit, ma jispiċċa qatt. Miljuni, biljuni ta' ta' kwiekeb, stilel, pjaneti, galassji. Ara kemm tkun sed ngħidilhom il-ħaġa li kieku qegħdin ġa dal-univers infinit, infinit u nkunu aħna biss waħidna. Tikka, tikka, Litteralment tgħidli kif aħna qatt ma morna huma qatt ma ġew. Dan immaġinak, mela hawn nies Malta qas qatt marru Għawdex. Niftakar antiki meta kont żgħir. Jitqu jgħidu x'Għawdex Għawdex. Ukoll jarawha xi ħaġa kbira li tmur Għawdex. Mbagħad hawn nies li marru bil-baħar l-Awstralja, għamlu tliet xhur jitraviljaw dak iż-żmien kienu jitilqu minn Malta u jibdew jippruvaw jibnu ħajja hemmhekk. Għalihom hija ħaġa aljena għalihom li minn Malta mort hemm. Għall-Kanada kienu jmorru. Issa aħna t-teknoloġija tagħna li kultant jiġuni d-dubji li meta Armstrong tella' fuq il-qamar kienet fittizja l-ħaġa għax beżgħu forsi li jkunu second ikunu t-tieni post li telaw ma jkun biex jabżu li Russja dak iż-żmien. Allura aħna tlajna dej u jqaw minn oh, conspiracy theorist jgħidu li eh, it was staged made up kienet li telaw fuq il-qamar u hemm ħafna affarijiet li ġelu ktajt imma vera, vera telaw. Però ma jfissirx aħna aħna 150 senilu ma kienx aeroplani. Konna naraw film meta kont tifel jiena konna naraw nis jinżlu fuq il-qamar għall-argument jew nis għaddejjin ġa rocket illum il-ġurnata komuni kienet saret. I mean illum il-ġurnata t-teknoloġija tant kibret li eh, kemm l-Amerikani, kemm ir-Russi għandhom satelliti jistgħu mexxu gwerra minn outer space u jattakkaw. Mhux bħal qabel ħafna bla bla bla le le. Ma ma jfissirx li ħadd ieħor hekk hemm xi dinja oħra mhijiex avvanza, forsi aħna t-teknoloġija tagħna bdiet 150 sen ilu, forsi tagħhom bniet bdiet 600 sen ilu għall-argument. Forsi 600 sena ma setgħux daw jilħqu l-speed of light. Forsi kellhom materjal aħjar minn tagħna. Ukoll, ukoll. Però Nerġa' ngħidlek, 150 sena ilu ħadd ma kien qed jimmaġina li ħa taqbad 300 ruħ, titfagħhom ġa kaxxa tal-ħadid u jsiefru minn pajjiż għan-naħa l-oħra tad-dinja. Kienet xi ħaġa inimmaġinabbli. Ara inti tista' llum bilqiegħdem quddiemi tgħidli x'ħa jkollna bħal llum mitt sena? Min jaf. U kultant beżżagħni l-ħaġa jien li, orajt, nixtieq li jkun hemm ħajja oħra, nixtieq li ikolli l-opportunità li nintaqa' ma' xi ħadd ta' razza oħra, ta' razza differenti minn tagħna, però mbagħad għandek il-mistoqsija li kulħadd jaf x'ġara meta l-Amerikani skoprew l-Amerika. Konkistador. minn min sabu. Konkistador, esu. Eh, fej spiċċaw, erduhom kollha. Però naħseb jena Ma nafx, jien l-opinjoni tiegħi, jiġifieri, kif il-mod ta' kif qed jaħdmu qisu military procedure. L-ewwel bagħtu tnejn, tlieta, erbgħa, ma ġara xejn. Fimt? Imbagħad tagħmel way għall-oħrajn. Eżatt, fil-fatt. Milux, rajna li Meta kien hemm il-bżieżaq milux, l-ispy balloons taċ-Ċiniżi, mbagħad wara ftit kien hemm żewġ oġġetti oħra li ma kinux balloons u waqqgħuhom l-Amerika. Kien hemm min qal, he suggested li jista' jkun Mothership bagħtet tip ta' drone biex qabel jagħmlu l-visit tagħhom ikunu jafu x'ħa jsibu. X'ħa jsibu. U aħna x'għamilna aħna le aħna morna bum. Waqqajna. Żewġ fighters bu bum waqqajna kollox. U ma ġabruhomx. Imbagħad għadnek oħra. Qed nitkellmu fuq l-Amerika għax l-Amerika l-iktar tiftaħ in-news xi ħaġa ħassib. Mela l-Amerika fuq bniedem li unfortunately safa maqtul mill-pulizija. In-nies, they took the streets, kissru kull m'hemm, jaħarqu l-karozzi, jifqgħu l-ħwienet, tgħidli x'għandha x'taqsam. Dan għax miet persuna li għalihom kienet inġustizzja li vera kienet inġustizzja għalija u għamlu hekk. Immaġina joħroġ il-President Amerikan u jgħidilhom, isma' L-aliens vera jeżistu? Aħna għandna kuntatt magħhom, qed nistudjaw ġa Roswell, ilna minn 1949, minn meta waqa' bla bla bla, u eħe, jeżistu l-aljeni u jistgħu jkunu ta' theddida għal din id-dinja. Fuq bniedem faqgħu l-Amerika, mela jekk jgħidulhom hekk x'jagħmlu? Panik kbir. Ah, ma tistax inti, eh, da, kif ġara bil-virus. Tlet snin ilu. Filli kulħadd jitħaq filli inklużi aħna ġa Malta. Konna għadu nfejku. Għaw aħna. Eh, kulħadd jibża li li jimradu jmut. Jew l-eżistijaw. Eh, ma tistax taqbad. Jien li nara taċċajt li jaħbu ċertu affarijiet. li għax int ma tistax tibqa' titniehek bil-poplu, għax illum il-ġurnata teknoloġija illum hawn Zoom su intom ninsabu ninsab ċert li li tifmu f'dan l-affarijiet iktar minni għandna Zooms li tidħol ġal-qamar literalment. Ma, illum bil-mobile, bless 21. Eżatt, il-ġdid tal-bliħ rajt ritratti qasret nemmen li ġew minnu. Allura, Ma tistax tibqa' in denial, fil-fatt ħaġa li qatt ma ġrat fl-istorja, fetħu ħafna files tal-FBI, l-Amerika, u fej qallek li eħe hemm nies apposta jistudjaw fuq dan il-fenomenu, ma nafux eżatt x'inhuma, u daw jibdew, ġifieri dan mhux impinġu Independence Day tagħha tqum filgħodu u ssib mother ship fija daqs Malta fuq fis-sema u malli xi ħadd jiċċar bum ta' ħarqu. Na, jibdew minn Tic Tacs, Tic Tacs dak li kienu qabdu bil-ġed u ma bdewx ilaħqu miegħu bl-ispid. Ma naħsibx li man made jiena. Żgur li le, impossibbli biex tagħmel dawk il-manuvri. Il-manuvri dik hi l-manuvri. Sakemm m'għandhom xi ħaġa moħbija ma I doubt it.

B'karozza waħdi l-istess nagħmel sagħtejn hekk just biex nara, just biex nara. Mbagħad apparti li m'hemmx dokumentarju jew film jew hekk li ma narhomx. U ġili jkun hemm eh, ngħid dan dan għamlu għal flus. Mhux ma fihiex values di, di għalija mejda b'kollox bullshit. Qed tifhem, nista' nuża bullshit. Le, apparti ċajt. ġiri titkellem ma' nis, ngħidilhom rajt hekk hekk u hekk. U jgħidulek allura int biss rajthom ma kemm hawn min jagħti każ fil-verità. Kemm hawn min ma jitkellimx. Kemm hawn min jagħti każ jien niftakar. U New Year's Day, um, peress jatlek nqot iżuri, kont tiela nkanta il-Dar tal-Providenza fil-maratona li għamlu. U qed insuq il-karozza, U kelli waħda miegħi, l-eks tiegħi. Ma tinsu. U f'daqqa waħda nara l-qamar. Ek. U sabiħa kienet li għal darba kelli xi ħadd miegħi li raħ, li rajt jien ġifieri din xieda ta' dali qed ngħid. U sakemm qed ngħidilha qed tara bħali int dik ħarset hekk. U dal-qamar f'daqqa waħda jisu naqqas mid-dawl. u mexa lura. U tela. Ma kienx il-qamar, għax ma kienx literalment. Waqqaft il-karozza tfajta mal-ġemp, ġifieri da qed ngħidu mid-dar tiegħi miż-żurrieq għal siġġiewi dar tal-Providenza. Tgħaddi minnaħa ta' witi żurrieq. Hemmhekk triq vojta dik m'hemmx djar jew hekk. Tfajt mal-ġemp, ħriġt mill-karozza biex nara f'xrajt u nara l-qamar. Imma l-qamar ma kienx tont, ġiviri ma kienx kwinta, ma jien għalija qed nara l-qamar kwinta, ġiviri tant kien kbir li rajt, ma kienieċ eh, it-tikka li li ġbit fuq il-video, kienet ċaġa kbira, għalija il-qamar qed insu. U ġiviri, sa' kemm għamiltek, u għattila, u ħarset, u ratu, jisu f'daqqa waħda id-daw tijaw jisu xaħat qabad id-dimer, u nafsu u telaq. Telaq, u telaq, ġifiri mux telaq rajtu minnaw minnaw saw, ġifiri sparixxa da. Il-manuvra hemm kienet, mux waqa, waqa, kif naraw shooting star, ek, ek. Ġifiri kieku blinkiet kont it-tlifa. Eżatt. Ma kinitx daqshekk qasira kemm qed ngħid għax hu mhux hekk intefa' u tar, qisu bida nieżel hekk f'daqqa waħda qisu qed jintefa' pup. U tala. U tal fuq. Tal-bliħ. U jiratu wkoll ġifieri għax kieku askon ngħidha di għax għalli qas ikollok xi ħadd ċieda tgħid mex tiċċendin. Aħna jiena u Mirko qed nagħmlu podcast fuq ġuża mifsud tal-Grigenti u mm-hmm. hemmhekk viċin Is-Siġġiewi. Is-Siġġiewi naħseb hotspot. Hotspot ħafna, isma' qed issemmi l-Ġuża. Li Ġuża nħobbha rajt ħafna dwar l-istorja tagħha u rajt ukoll xi filmati wkoll. Però jien insegwi tipo ta' pod, mhux podcast as such, ta' hemm channel partikolari. Omega Click, forsi smajt bih, Taljan. Le, ma smajt bih. U dan jien ġifieri fan kbir kbir kbir tiegħu. Dan litteralment raġel jilbes maskla jgħatti wiċċu ġifieri jibqa' anonymous u jitratta dwar dan l-affarijiet, però r-riċerka tiegħu jagħmilha bil-għaqal. Il-firmati li jtella, news, flash newses u fuq l-Amerika u fuq l-Italja jġib tal-bliħ nissuġġerixxi lilek kull min qed jismana jsegwih ukoll kif ħajsegwu tiegħek. U nitgħallem ħafna minnu għax li jgħid mhux li nisimgħu s-soltu, li nisimgħu dejjem. Waħda minnhom li jew ħafna naf li mhux ħajaqblu magħha hija l-istorja ta' Fatima. U jibda jgħidlek dak li hemm miktub dwar l-istorja, li ballun ix-xemx tisfen tiċċaqlaq tinżel fuq in-nies. I mean, e, ejja naħsbu għal ftit. Let's say vera x-xemx. Issa, meta ġara l-każ ta' Fatima, Ma kien hawnx l-istudji li hawn illum, u n-knowledge li għandna llum. Mhux hekk, ma. Kieku x-xemx timxi daqshekk, id-dinja taħraq. Issa daw ix-xemx rawha niżlet fuq in-nies, għaddiet minn fuqhom u hekk. U iġegħlek timmaġina, seta' kien jew setgħu kienu nies minn dinja oħra li kienu qed jagħmlu contact dak Nixtieq tidħol, nixtieq tidħol u tarajni jaqbadni l-Bart men. Jaqbadni l-Bart meta nisimgħu. Għax jien ma nitlix program wieħed, ġifieri da jitratta ħafna suġġetti relatati mal-argument ehm, kif ukoll maffarijiet oħra li huma conspiracies differenti li m'għandhomx x'jaqsmu, imma dawn ammont fuq il-piramidi tal-Eġittu. Issa x'għad jista' jispjegali mela aħna vintajna l-ajruplan x'mija ħamsin senin. Bdejna nitreviljaw minn post għal ieħor bid-dajes mhux iktar minn let's say ammont ta' mijiet ta' snin ilu. Però kulħadd jaf kemm huma antiki il-piramidi tal-Eġittu. Issa Il-Pyramids tal-Eġitt huma mibnijin b'tali mod li llum il-ġurnata bl-iskola kollha l-għandna u t-teknoloġiji kollha l-għandna, ħadd mhu kapaċi jagħmel bħalhom. Mhux il-binja. Mhux hekk. Ġewwa kif inhu l-istruttura kollha tagħha. U tieħu ħafna iktar żmien. Tieħu ħafna iktar żmien. Eżatt, imma tista' tispjegali kif jekk l-Eġizzjani għall-argument qatt ma kienu intaċ mal-Peruvjani, kif bħal piramidi li hemm L-Eġittu hemm il-Peru. L-istess. Iva, ma batux emails, messaġġi, ma batux il-pjanta tagħhom bid-dajsa, ma setgħux imorru, ma setgħux jitreviljaw. Jien naħseb kien hemm xi connection hekk. Tista' tispjega ħieli li u jien toqgħodx tiġi tgħidli jien rajt ehm, taraġ nagħna fil-Peru stess hemm taraġ partikolari li kull tarġa kull tarġa tajja tajja tolli rasek biex tara eh, sa fejn wassal. Dak it-taraċ il-kbir. Taraċ eh. il-kbir. Eh, dak Tista' tgħidli il għaliex ħlew ir-riżorsi ta' mijiet ta' nies biex bnew dan it-taraċ infinit kbir biex wassal tempju żgħir. Meta U biex titla. Ma tistax titla, titla minn xi passaġġ fil-ġem. X'sinjifikat fiha li tibni dat taraġ kollu biex ma jintużax? Għax dan ma jekk bnew in-nies, ejn ngħidu bnew in-nies, ħa 20 ta' snin. Da la kellhom makkinarju da kollox bidejhom. U dak iż-żmien, x'sens fih li tagħmlu dat taraġ? Eh, eh, Ġieli rajthom minna skalajns. Ma. F'ta' spjegali il għaliex il għaliex l-unika ħaġa li kienu jaraw it-tir kienet għasfur dak iż-żmien bnew letteralment biex tarom tkun ġa helikopter jew ġa aeroplan mela, forma ta' bniedem ixejjer il-fuq eh, brimba fija ħames darbit daqsa u li biex tinduna li hija brimba tittara l-istess minn fuq. Sabbu iżjed issa tagħmel l-omlaw. Sabbu ġodda. Hemm ħafna affarijiet li min huwa ostrich, jiġifieri ostrich, idaħħal rasu ġar-ramel u għalih daqshekk għax l-ostrich għandu tendenza li meta jħossu fil-periklu, jgħaddas rasu ġar-ramel jew ġal-ħamrija u għalih għax rasu moħbija meċ jara, meċ jaraw lilu. Ħafna nies li jkunu ġast mhux għax xettiċi ta' għax ngħidilhom għandhom Alla għalihom li they don't think outside the box. Ġifieri għalihom le le mhux vera, u hekk mhux vera, u hekk mhux vera. U noqogħdu sejrin hekk nistgħu nagħmlu tliet ijiem kif għadlek għaddejjin għax noqogħdu ngħid, ma d-dinja vera tonda. Int qatt rajt d-dinja ċatta jew tonda. Min jaqbad trid tikit ta' aeroplan ma l-ewwel. Inti dejjem, dan bħal Bibja. Il-Bibja hija ktieb li jinbidel 80 darba. mill-oriġinali. Ma tantx noqgħod fuq, oh, fim. Le, ma let's say, eh, nitkellmu fuq il-Bibbja għal ftit sekondi. Inbidel 80 darba. Mill-oriġinali sissa. L-oriġinali għajdu qiegħed il-Vatikan. Il-Vatikan hemm librerija li ħadd m'għandu aċċessa li jaħlif il-Papa u xi ftit kardinali temmek. Aħna dejjem hemm minna fit-twemmin li għallimna bniedem ieħor. Issa, jiena naf li qabel kienu jaħsbu għad-dinja ċatta u mbagħad skoprew li d-dinja hija globu, hija ballun. Però nerġa' ngħidlek jien fuq dak li qaluli. Mhux hekk. Anki fil-Bibbja, mhux fil-Bibbja, fil-Book of Enoch. Naħrek. Li eliminat mill-Bibbja. Jiddiskrivi d-dinja. Għax da somehow ħareġ mid-dinja u jgħidlek li d-dinja hija ħadra u blu. Kif jista' jkun me? Dak iż-żmien kollu. Ġifieri affarijiet inkredibbli. U dwar x'ismu il-paranormal u l-aljeni f'daqqa jekk taħseb li hemm correlation. Għax dal-aħħar rajna fuq ta' Skinwalker fejn bedew jgħidu li l-paranormal u l-UFOs għandhom tendenza li jkunu correlation ma' xulxin. Ħafna mid-drabi nerġa' ngħidlek fuq li tgħallimt li they feed you through the media illum, jiġifieri inti ħa titkellem fuq dak li qed tisma'. La, ma tkunx rajt u esperjenzajt int. Jiġifieri jekk jiena ħa nisma' lilek titkellem u iġġenni nemmen f'dak li qed tgħid, allura ħa nibda nemmnu jien. Issa jekk int il-paranormal u l-aljeni għalik qed tħallathom fl-istess ħaġa, jista' jkun minnu, jista' jkun li jekk bniedem għal argument rajt ruħ ta' setgħet kienet alien.

Daru l-erwieħ għalih u qatluh? Le, qatt ma smajt xi ħaġa. Ma smajt jien qabel kienu jgħidu jien nisma' l-nanna tirrakkontanna fejn kien hemm nies li kien jiġi x-xitan, il-ħares, itihom il-flus. U jekk jgħidu li l-flus ta' jomlhom il-ħares, ittihom xeba u jsirilhom bebbux. Jiena ma ngħidlekx li kieku jtini x-xitan il-flus, ġifieri mhux ħajsiru li bebbux noħodhom, imma bir-rispett kollu ta' qatt ma smajt dawn l-affarijiet li jiġru fir-realtà, jew inkella tmorru ġa dik id-dara x'jidher il-ħares. Jien naħseb il-ħares taf minn kien ikun xi skappatura tajba dik id-dar u tersqux la jidher il-ħares jew hekk tisimgħu xi ħaġa dak il-ħares ta' qed jingħi. Bħal dik id-dar ta' Marsa Xlok kienu jilabu l-lob tal-azzard. Tħalt fija, tħalt, tħalt. Saw minn jgħajlek kienet burdel, pero jimma nistax nitkellem għax ma niftakarx, ma tħalt fija ma kelli lebda esperienza. Ħlif ħazduni qatawni l-ħamim, jem xabba ħamim ġewwa u f'daru f'daqqa u tinqata. Eh, dar sabiħa ħafna. Eh, mort, fimni, mort il- eh, dik id-dar tal-melliħa li għajdu id-dar tal-xitan jew id-dar tal-ħares. Ħalf. Edha fleli id għatila l-fuq. Ma kienemx no trespassing, ġiviri ma ksir tlebda liġi u tħalġa fija. Eh, Namot il-lum jek tmur id-dardi ta' ma jistax lok em biex ma titħolx. Għamlu biex ma tistax titħol. Għax ta' periklu, bla bla bla, u min jinqabad. Eh, meta tħalti ma kienem lebda tabella u ma rajt xej. Dar tal-ħares ma rajt xej. Mort xebba shelters, l-istess ma rajt xejn. Mort ġa lukanda abbandunata, l-għadira stess hemm wara sabiħa. Eh, ma rajt xejn. L-unika spiriti li rajt dak li ħadna magħna. Glu glu glu. Taħseb li l-Maltin lesti għal dat tip ta' affarijiet hekk UFOs u hekk taħseb li

Għadhom fejnhom in-Native Indians? Spiċċaw kważi. Kaxjaw kollox, men. Ah, jaf jiġu jgħidu isma' hawnhekk id-din hija sors tajjeb għalina għax għandha id-depp, għax għandha l-ilma, l-arja tagħha. Jgħidu daw xkiel hawnhekk. Tistax tajt, jista' ikun kif ġili smajna wkoll li other people are already here. Eh, smajt iwa teorija, imma ma nafx kemm jena, ma tindunax. Le, le, fimni għax dan ma jfisser, għax għaw minn ipenġi l-eħlim dik ir-ras ħadra jew the grey ones. Għajnejn daqshekk. Għalkemm smajt rakkontata xi ħadd li beda jaħseb li kien hemm xi ħadd li huwa alien u dan hemm nufhem għax daħabib tiegħi u ma tantx jgħidlek qas jitkellem fuqhom dal-affarijiet hekk. U għal beda jaħseb li jekk hux alien kien hemm persuna u f'moħħu qal jekk inti Malti ġifieri. Jekk inti alien għamil sinjal u daret dil persuna għamlitlu hekk. Ħassibha? Ħaseb minn ma kelmu. Minn ma kelmu. Ġifri, affarijiet. Naraw ħafna u repti. Jibbatu li ħafna li tista' tgħid il-mirku mirku noqgħod ngħidlu l-arbatu li hekk u da. Imma niffiltraw aħna pereżempju ngħid tara dejjem wis Outlandish. Ħanajlek waħda. Dan għal jien. Għadu kemm ħares lejja, dak il-ħin li ħares lejja, jien kont qed ngħid, jekk dan għandu xaru bħal ta' kaparezza jħares lejja għal jien. Ħares lejja mal-ewwel. Għaru, pup, għamel mos soħra rajtu, qed jerġa'. Bsa qed ikellimni, bro. Le, fimni. Jiena ma nieħu xejn kbir. Fucking xejn m'għandi nħobbi kbir. Da, fej qatt jien kbirt niġri l-hawn u l-hemm u nsiefer, fej qatt bsart li fit-2019 ħaj inħoloq virus ġa laboratorju ġa ċina li ħaj waqqaf id-dinja. Iwaqqaf id-dinja li jien jiġi l-ġimgħa s-sibt u l-ħadd u ma nistax immur ġabbar, immur ix-xogħol irrid nilbes il-maskla, irrid nidħol l-isptar, irrid nagħmel covid test. Ground, kollu. Kollox, kollox waqaf, insifer, ma nistax. Ġifiri, toħodha bi kbira li għada jgħidulna isma. Vera, ġarek. You have to live day by day. Il-busket, jena, jena, by the way, għal-kem minix xifen tal-paranormal, joġbuni ħafna mod films tal-biża li ġennin għalihom. U jiena nħobb nkun imdawar bil-ħbib u niprofa anzi nis ma nafhom xu jkunu madwari, niprofa nħobb jiex nsir ħbib magħhom u dejjem norganizza l-affarijiet speċjalment fil-Halloween. Halloween għalija jisu tifel ġej il-milied. Dawk it-tlet ijiem dejjem niprofa norganizza xi ħaġa u konna nkunu ġa dal-bar partikolari. Konna qatt klikka ngħidilhom ismu dik inhar Niltaqgħu kollha fit-tali post. U issa qed niftakar oħra. U jiena bniedem, jiena ħin x'naħlem għandix, u biex noqgħod hawnhekk biex nimpressjona lilek jew il-kamera jew il-meqed jarawna, ma ngħid xejn. L-ewwel darba Konna jiena li kelli dak iż-żmien u xi grupp ta' sitta min-nies. U fakkartni fiha di xi ngħad li ħarbu jiġru. Wieħed minna kien plejer tal-futbol. Big boy hekk. Irruwaw daqshekk. Hemm u kien hemm oħti wkoll Daniela. U dħalna hemm il-buskett u qegħdin nagħmlu kull ħaġġa b'xi ħaġa u naqru u nieklu nieħdu drink u hekk. U f'daqqa waħda hekk qalb is-siġar. Konna f'dik il-party tal-buskett għax jien kont immur hemm ngħidilhom ħobba l-white lady. Għax hekk jgħidu l-leġendi nkun. U konna f'dik l-erja li hemm ħafna mwejjed u dej xuxin. Alright. Um, believe it or not. Ma rajna xej u qed nitqu U taf inti ikollok in-nies qudiemek Nies ħdejk ma' din il-mejda, nies bil-wieqfa, min jgħid tkellem, u hekk bejn in-nies hekk bdejt nara tgħidli minn tant dejjem int għarhom qed ngħidlek kif ġara. Minn ġo s-siġar hekk qed nara dawl. Kif għadt int eżatt, torċ. Għatlu ma tajtux, għax hawn nies, ma tkunx taf min huma, u tajt la tittaħsadhom. U kif għatlek ma tkunx taf minn huma, ma rridx konflitti jiena. Jiġu l-pulizija jaraw x'qed tagħmel hemm. Mhux normali li f'nofs il-lejn eh, eh. kuljat il-busket. Ah, u dawk daru raw jiva u n-nies u n-nies. U f'daqqa waħda dit-torċ bdiet jisa titfija inti u jixala dak. Imma ma bdejniex naraw nies, Isu bdew jittantaw nad tixal minaw u xi bħal speċi ners u law hekk tixal minaw. Ftit passi l-bot imma tidher li mhux tistess torġ. U dak il-ħin dan il-play li kien hemm magħna qabad il-loħti tlaqna li tlaqna li li kelli miegħi dit kienet ħad tibqa' miegħi xirra u dit tajli ħuli imxi lura, imxi lura, jien tajt li rrid nidħol, nidħol, nidħol. U daqqa għadha minn tminja minn nispiċċajt waħdi. U dak minn telgħet, minn telgħet, minn telgħet, kelli l-affarijiet fuq il-mejda għod. Fuck it, ħanersa. U risa u ma konġ daqshekk viċin kull ma rajt id-dawli. U imxejt ammont ta' passi u ntfew. U dak li ġejt konxju li għad baqali l-affarijiet fuq il-mejda u Erġaj dort bat l-affarijiet li kien baqax, bulħat qabbat il-basket u tela u morra dej l-oħrajn. Però din l-inqas waħda li ġrat lil Busquet. U qed ngħid il-post għax forsi dak li jkun jgħid ħalgħu li jmiss mu nagħtiqa tal-ħuligan mhux ħassibni hemm għax issa old school issa Busquet. Però waħda li vera kexkxitni, ġifieri mhux ħan iddejjaq ngħid Dwar għax tant jien konvint, darba nkun ma' waħda hemmhekk. Ehm, u l-istess kien Halloween, l-ewwel lejn ngħidlu jien. Mit-tliet. Ehm, u nżinna, nżinna xi nofs il-lejn eskwart. Għandi ritratt, nista' nibatulek, Prosit u tiżżidu għax tal-blieh men, tal-blieh. Mela dil-waħda li kelli miegħi kienet issuq karozza ġdida ma kellix xarajn barra. Ġdida tal-fabrika, mhux tal-Ingilterra jew hekk, tal-fabrika. U naslu l-buskett taħt it-tinda biex niftehmu. Fejn qabel kien hemm dik il-kamra ma nafx jekk għadix hemm issa, u aħna pparkjati hawn, hawn kollu siġar, it-tinda fuqna, u ma kien hemmx karozza mġiddma. Roadhouse kwiet, ma kien hemm xejn. Xejn, xejn. Ilu dan? Dan, eh, Halloween, ġivi qed ngħidu Ottubru ta' 8 ngħidlek eżatt xi nisiblek ir-ritratt. Però 18 snin ilu xaġek. Insomma, u di. Fajnem u ma tantx ħadet pjaċir li ġejnem, ma xmaġbux dal-affarijiet. Min ftaħt it-tieqa, nisma' l-kwiet u f'daqqa waħda nisma' mużika. Mużika xejta wara minn hawn, mużika heavy metal. Niftakar id-diska ġiel ismajta tal mhux Metallica, sorry, tal-Black Sabbath Crowley, Alistair Crowley. Ejwa. Alistair Crowley huwa tista' il-fundatur tas-sataniżmu. U hekk qawwija kienet imma ġejja minn ġassiġar tal-Busket kien hemm jisu parti, ma fil-likwid fil-li xalet din mużika. U f'daqqa waħda naraw dawl ta' karozza ġej minn barra tal-busket u tiġi karozza tal-mobile tal-pulizija. Waqfet hemm, jisu ħarsu lejna id-dawl ta' ġewwa kixifhom li qed ħarsu lejna, aħna konna bid-dawl mitfi u jinkel it-tieqa miftuħa tal-karozza. Għamlu waħdek lejna u tawx kasna. U fetet il-bieba tal-pulizija u jisu kien ħiret xi ħadd. Naħseb u jien dejt ngħid forsi r-rapport ta' xi ħadd ħabba l-istorbju ta' dawk. U l-mużika kienet ħadha d-dejja. U mill-reaction li għamlu jizom, Jew qalu bħal speċi minn hemm xejn. Hemm xejn. Eh. Jew iddejqu. Għax kull ma rajt jingħalqu l-bibien, il-karozza tagħmel U-turn u titlaq. U jirrid bil-fors ninżel ma di ħabibti biex naħraġem. U di ma rridx ninżel, telek mhux ġej inti, mhux ħaniġijin.

Fukajt, fejn stajt għax ma kienx dawl qawwi u ħadna ritratt. U dar ritratt jizu. Issa araw ħintom u ġudikaw. Issa rasta skenjetru. Xirġa minn wara l-arblu Taw, tat-tinda. Tat-tinda. Isa nofsa hekk qed ħares lejna. Però l-fakab kien mhux ras ta' skenietru. Ras ta' skenietru. Kbira literalment kbira. Enormi ġifiri. Ras ek, immaġina, hawnhekk ma jidher xejn u xi ħadd għamillek hekk. U baqgħet hekk. Isma' di. Kabbartu, il-din għattila tara bħali jint. U l-tlidok xaġa tal-kamera bħal speċi qabdet il-mobile tagħha. Ħaditu u jiġi fuq tagħha wkoll. Xanna d-dawl tal-karozza fuqha il-ħaġa u ma rajna xejn. Ma rajna xejn, xejn, xejn. Bqajna ġall-karozza, nieħu l-istess ritratt, ma jiġi xejn. Astja. Hi ħaditu ma jiġi xejn, ġifieri badnieh fl-istess kważi ħin li ġbittu jien. Tieni darba ma ġi xejn. Bdiet werwret u bdiet tajli imxi lem, tagħmilix dil affarijiet għax jien vera niddejja u ġejta u ħabba fik, eċetera, eċetera, ma jiena sniti ferrit noħroġ biex nara xi jiġri. Nidħol, ħanara minn fejn ġejja l-mużika, Bdejt ngħid żgur hawn xi black masi jew hekk. Mhux għax jogħġbuni, imma qatt ma kont rajt u l-kurżità għelbitni. U ridt immur, di ma riditx tiġi u bdiet tgħidli jekk tmur nitlaq u nħallik hawn. U għattela please, għattela mhux ħandum u ħan inżel. Ftaħt il-karozza u ħriġt. Għattela titlaq li ġattela tafli M'għandix biex immuru. Somma, għalt li ħanibqaw, għalt li ġilek xi ġilek jimux ħaniġi. Għamilt. U miexi. U kif mhux biċċajt li kieku naf l-ħansib persuna waħida ma konċ ħaniddeq jew tnej. Però ma l-ħoss u hekk bdejt ngħid edin ħafna u jekk ikun ħafna ma tafx jagħmlulek. Eh, jien naf, għax ma nafx qegħdin jagħmlu anyway. Ma jbitni l-kurżità, batt il-mobile x'torġ dawl xejn, għax it-torġ ħa tikxfek, flash xejn, u miexi. Għattissa nersaq naqala u ġew malli nerġa' ħaġa nafas il-recording. U nimxi biċċa minn fejn kienet ipparkjata il-karozza. Mela, biex nerġa' nfemek, din hija l-kamra it-tinda u aħna pparkjati hawn. Jiena dħalt minn hawn minn fejn tidħol għas-siġar. Il-karozza ma bqajx nara. Għax wasal dej il-kamra u qbist il-kamra jekk nagħmel hekk. Nara minn fejn dħalt u l-kamra. U ma li dħalt jisu dak l-20 pass ħanaqbad il-patt fejn il-siġar. Ġiet li kelli miegħi bil-karozza u d-dir tebtib lid-dawl. Ġifieri hekk pup, pup, pup, pup bil-karozza d ħadd jikxifni. Qatt mela ġara xi ħaġa, qatt jew raġaġaw il-pulizija, u ġejt zibel għax qatt jindunaw li hawn xi ħadd u jew jiġu għalina insomma u rġajt mort, u rġajt insiba fej konna in the beginning. Tista' tgħidli x'il ġejt ixgħal li dawn nagħmel. Qed intli li qtajt bis-serjetà. Ta' mhux vera ġejt tebtib li daw warajja għatlek ċaqla ix mela u l-karozza biex ma tikxifnix. U ħalfitli, ħalfitli daqskemm qed naħliflek jiena li l-karozza qasmissita ċavetta. U jirrajt il-fanali tal-karozza għalt li hawnhekk

Karozza ma starjatx. Qed ngħidlek daqskemm qiegħed ħaj nirrakkonta l-istorja din ġrat lili u lilha vera. Tistartja u ma setax u qabdet tippanikja kien ħajti jestru U jien isni bdejt kan il-panikja, f'pax bieġi karozza ġdida fjamanta, bro, għalek għatlek l ewwel enfasizzajt il-karozza għas kienet ila xarajn barra.

Tela xi qed issakkar xi jkun niftaħ il-biba, qalt li għal tela kif ħadd iċċaqla l-karozza. Mela tlaq ta' fri. Ħriġt nofsi mill-karozza nipprova nimputta u tlajt mal-ewwel u dib dib mixja naqra naqrek fuq il-friju. Tajt l-engine start jew xtajdula, insomma, inġib. Second u start u start jgħat li mill-ewwel. Badna dorna u bqajna zejlajn il-fuq. U minn dakinhar sakemm damet għandha l-karozza, qatt qatt ma ntfitilha u ma xalitx. Assja. Ma nistax di, waħda minn dawk li ma nistax nispjega, ġifieri tajlix kien hemm hemm, ħadd ma ħareġ minn hemm. Ġifieri l-karozza wara semawa u tista' jew ġej, whatever. Però dik hija l-iktar esperjenza li baqgħet eh, impress hawnhekk Malta, il-busket ħanajdu hekk. Ġifieri ħallit impatt fuq. Ej, ej, ej, ej, ej. Issa nark il-ritratt ukoll nibatulek. Ma mela nagħlqu bil-kwiet bro, ħallina ma ħalluk xawek. Nirringrazzjak tal-li ġejt. Meta trid stedinni niġi naffaxxina ruħi nitkellem fuq dal-affarijiet ehm, u ma jfissirx li xina ma nemmen f'ċertu affarijiet ma jeżistux għalija xejn huwa impossibbli ġa din id-dinja u ġa dan l-univers. Ehm, jaf darbohra nerġa' niġu ngħidli kelli esperjenza weħe Ekk, ekk, u għara namlu differenti fuq il-mużika namlu. Namlu fuq il-street. Jena bnidem il-hop night, sorry, għat l-ek għafna jima ta' ċtajt ċans s-saqsini għaffarijiet. Pero ma jien bidan ħosni komdu kif kont illum hekk il-sini jaqbad ma jaqabxu. Thank you ħafna. Peace bro.

Grazzi tal-li segwejtu l-podcast. Għamlu like, share u subscribe għax tejnuna ħafna.